Эш сәфәре белән Түбән Камада. Рөстәм Миннеханов вопла һөҗүме зыян китергән йортта яшәгән кешеләр белән очрашты. Ярдәм янәшә. Волонтерлар эвакуацияләнгән шәһәрдәшләргә кирәкле ярдәм җыялар. Юл йөрү кагыйдәсен үтәмәгән, электр самокаттагы ир-ат велосипедчы бала белән бәрелешкәндә һәлак булган. Ак каен мәчете төзелешендә яңа этап. Без ишек алдына менә шундый таш җәябез, Җамал. Аллаһ йорты ишек алдын төзекләндерүгә акча җыю игълан ителде. Түбән Камга пилотсыз очкычлар һөҗүмендә зыян күрүчеләрнең барысының да хәле тотрыклы, аларның гомерләренә куркыныч янамый. Бу хакта эшлекле дүшәмбе киңәшмәсендә Радмир Беляев белдерде. Исегезгә төшерәм, безнең шәһәр БПЛА һөҗүменә дучар булды. Торак йортка һәм нефть химиясе комплексы предприятиесе зыян күрде. Гадәттән тыш хәл урынына шәһәр җитәкчеләре, коткаручылар, табиблар

Без йокладык. Минем егетем ишетте оча торган тавыш, мотор сыман. Уятты мине, мин тордым, җыйдым киемнәремне, аннан соң чыгып киттем прихожий якка. Ул килеп бәрде, ишеттек без нык сильный тавыш, киемнәребез калды, әйберләребез калды, әле үзебез исән калдык. Дүрт кеше зыян күрә, өчесе көчле стресс кичерә, тагын берсенә операция ясыйлар. Хәзер аның хәле тотрыклы дип бәяләнә. Рөстәм Миңнеханов кушуы буенча Түбән Камга республика Премьер-министры Алексей Песошин килә. Ул зыян күргән торак йортта булып, биредә яшәүчеләр белән аралаша. Башта вакытлыча урнаштыру пункты Алмаш базасында оештырыла, соңыннан шәһәрдәшләрне Шифалы шифаханәсенә күчерәләр. Шундый яхшы комната бирделәр безгә. Әле башта сразу мәктәптә кердек без мәктәпкә, анда инде чәйпетие булды безнең белән, всё нормально урнаштырдылар. Кругом кая карасаң да безгә отношение булды, яхшы отношение, нормальное. Вот, даже удивительно, даже әйтергә можно до слез, шундый внимание. Радмир Беляев билгеләп үткәнчә, йортны торгызу өчен якынча бер ай вакыт кирәк була. Бу эшне тәҗрибәле подрядчы компания башкарачак. Хәзер кирәкле документлар әзерләнә. Кешеләргә ярдәм итү йөзеннән кайнар линия булдырылган. Әлегә анда 53 мөрәҗәгать кабул ителгән. Зыян күләмен бәяләү өчен махсус комиссия булдырылган. Шулай ук компенсация түләү мәсьәләсе буенча республика хакимияте белән сөйләшүләр алып барыла, дип белдерде шәһәр мэры. Быпла һөҗүменнән соң Түбән Камага эш сәфәре белән Татарстан Рәисе килде. Рөстәм Миңнеханов зыян килгән күп фатирлы йортны карап чыкты һәм анда яшәгән кешеләр белән аралашты. Хәзерге вакытта Шифалы шифаханәсе базасында оештырылган вакытлыча урнаштыру пунктында 31 кеше яши. Республика башлыгы кыска вакыт эчендә җимерелгән конструкцияләрне сүтүне оештырырга, торгызу эшләрен башкарырга, шулай ук бөтен бинаны капиталь ремонтлауны тәэмин итәргә кушты. Шулай ук Рөстәм Миңнеханов ягулык-энергетика комплексының тотрыклы эшләве буенча штаб утырышын үткәрде. Анда һөҗүм нәтиҗәләрен бетерү, шулай ук сәнәгать предприятиеләре һәм шәһәр инфраструктурасы объектларында өстәмә иминлек чаралары турында фикер алышынды. Түбән Кама янә бердәмлек күрнәге күрсәтә. Химиклар проспектындагы 72 Б адресы буенча урнашкан үзәктә БПЛА һөҗүменнән соң эвакуацияләнгән кешеләргә кирәкле ярдәм җыю оештырылды. Волонтерлар кием-салым, шәхси гигиена чаралары, йорт хайваннары өчен азык-төлек кабул итәләр. Барлык әйберләр дә яңа булырга тиеш. Гуманитар ярдәм җыю үзәге ял-көннәрсез эшли, иртәнге тугыздан кичке сәгать алтыга кадәр. Электр самокаттагы ир-ат велосипедчы бала белән бәрелешкәндә һәлак булган. Авария Студентлар урамындагы унсигезенче йорт янында теркәлгән. Дәүләт автоинспекциясе хәбәр иткәнчә, 41 яшьлек шәһәрдәш исерек хәлдә ике тәгәрмәчле транспорт белән идарәне югалткан һәм велосипедта барган ун яшьлек малай өстенә менгән. Зыян күрүче бала хастаханәгә озатылган, ир-ат урында ук һәлак булган. Хәзер әлеге очрак буенча тикшерү бара. Соңгы берничә ай эчендә Түбән Камада самокатлар һәм башка транспорт чаралары катнашында алты юл һәлакәте булган, аларда җиде кеше төрле дәрәҗәдәге имгәнүләр алган.
Самокатчыларга кагыйдәләрне искәртү кирәк. Җиде яшькә кадәр балалар самокатта бары тик өлкәннәр белән генә йөри ала. Тротуарларда 35 килограммнан авыррак самокатлар да һәм сәгатенә 25 Чакрымнан артык тизлек белән йөрү ярамый. Бер самокатта ике кеше йөрү тыела, ә мондый күренешне еш күрәбез. Барлык махсус юлларда һәм тротуарларда да өстәнлек һәрвакыт җәяүледә. Безнең чыгарылышларны НТРның рәсми сайтында һәм Вконтакте челтәрендәге Татарлайф аккаунтында карый аласыз. Шулай ук Макс төркеменә рәхим итегез. Аккаен мәчете төзелешендә яңа этап Аллах йорты ишек алдын төзекләндерүгә акча җыю игълан ителде. Билгеләнгән төп эшләрнең берсе брусчатка җәю. Исегезгә төшерәм, 35 А микрорайонда торгызыла торган мәчет Быел шәһәрнең 60 елыгына ачылыр дип көтелә. Бу изге эшкә ничек кушылырга, Салих хәзрәт Ибраһимов үзе сөйләр. Әссәламү аләйкүм вә рәхмәтуллаһи вә бәрәкәтүһ, хөрмәтле дин кардашларым, хөрмәтле шәһәрдәшләр! Аллаһның рәхмәте белән без Ак Каен мәчетнең ишек алдын оештыра башладык. Мәчет алды матур булсын өчен һәм шунда керергә уңайлы булсын өчен Без ишек алдына менә шундый таш җәябез, җәмәгать. Бер квадратный метр ошбу таш белән аның эше белән бергә 3800 сумнан 4000гә кадәр аның бәя булачак. Мәчеткә йөрүченең адым саен гөнаһлары кичерелә, адым саен аңа әҗер-савап языла. Һәм без, җәмәгать, ошбу адымнарга сәбәпче булыйк, ошбу изгелектә катнашыйк, Һәрберебездән өлешебез чыксын һәм Аллаһ тәкәббарлардан кылсын. Әгәр сезгә яңалык ошаса яисә күрми калсагыз, безнең тапшыру кичкүн бердә һәм иртәнге сәгать алтыда кабатлап күрсәтелә. Алда сезне һава торышы турында мәгълүмат көтә. Безнең белән булганыгыз өчен рәхмәт! Исән-имин булыгыз!